Wel, dechreuwn ni gyda wraig, gŵr o'r enw Siors Mathau, sef Barbara. A ni wyddys lawer iawn mwy amdani, ac eithrio un manylyn. Roedd gan Farbara Gymraeg arbennig. Mae Lewis Morgannwg, y bardd toreithiog o'r unfed ganrif ar bymtheg, yn treulio rhan fwyaf o'i gerdd fawl i'w gŵr yn ei moli hithau yn lle, gan ganolbwyntio'n benodol ar ei lleferydd. Di-lediaeth, di-ŵyl ydyw, y mrig iaith Gymraeg yw, meddai. A dydy'r fath ganmol Cymraeg ddim yn anghyffredin. Disgrifir Mathau Goch fel Cymro da ei Gymraeg yn y ganrif flaenorol, a Syr Hugh Iolo yn Sir Hugh dda ei Gymraeg. Wel, beth a olygir gan Gymraeg da yma felly? Cymraeg sy'n ramadegol gywir, Cymraeg a siaredir mewn ffordd arbennig gyda goslef benodol neu gan ddefnyddio geirfa benodol? Wel, ie, yeah. credaf fod pob un o'r rhain yn cynnig rhan o'r ateb, a hoffwn heddiw gyflwyno'r ddadl mae'r hyn sy'n gyffredin rhyngddynt i gyd yw ei bod yn ymwneud â rheolaeth. Rheolaeth y sawl sy'n siarad dros yr iaith mae'n ei siarad. Ac er mwyn gwerthfawrogi'r hyn a olygir gan reolaeth o'r math yn y cyd-destun canoloesol, rhaid i ni yn gyntaf wrando, a dysgu gwrando â chlustiau canoloesol Cymreig. Hanfod astudiaethau uh, sain hanesyddol, sef cyd-destun cyffredinol fel ymchwil i, yw bod natur sain yn gyfnewidiol. Mae'n dibynnu ar gyfnod, lleoliad a diwylliant. Pe bai fy ffôn i yn dechrau canu ar yr alwad hon yn awr, byddwn i'n troi'n goch gydag embaras. Ond, pe bai'r un ffôn yn canu gyda union yr un alaw, wrth i mi chwilio amdani, wedi iddi fod ar goll am ryw awr, byddwn i wrth fy modd. Mae'r pethau ry'n ni'n eu synhwyro yn aros yr un peth, ond mae'r modd ry'n ni'n eu synhwyro nhw yn gallu newid o le i le ac o gyfnod i gyfnod. Nid y fecanwaith corfforol, ond y ddirnadaeth, y cynodiadau diwylliannol ac yn y blaen. Gyda'r clyw, wrth gwrs, gallwn ddweud fod synau eu hunain yn newid dros amser, hynny yw, daw rhai newydd i'r amlwg gyda dyfeisiadau newydd, neu mae rhai synau yn diflannu neu yn newid, ond hyd yn oed gyda'r rheini sy'n aros yr un peth, mae canfyddiad pobl ohonynt yn gallu amrywio'n sylweddol o le i le, o gyfnod i gyfnod, ac o ddiwylliant i ddiwylliant. Felly, man cychwyn fy ymchwil i oedd dadlau bod angen cofio hyn wrth wneud a ddiwylliannau a diwylliannau y cyn y cyfnod modern, er enghraifft, wrth ddarllen llên ganoloesol. Ac hyd y gwni, dyma'r tro cyntaf i rywun wneud astudiaeth gynhwysfawr o'r fath gyda iaith Geltaidd. Felly, Dyna rydw i'n ei wneud, rwy'n gorffen traethau doethuriaeth sy'n dwyn y teitl uh, Sound and Control in Welsh Poetry 1300-1600, sy'n dadansoddi'r farddoniaeth a gynhyrchwyd yng Nghymru yn ystod y cyfnod hwnnw, hynny yw barddoniaeth beirdd yr uchelwyr. Er mwyn gweld wedyn pa ystyron newydd y gellir eu canfod trwy wrando ar y seiniau y sonir amdanyn nhw yn y corpws hwnnw, a chan roi'r seiniau hynny yn eu cyd-destun clywedol a dychymyg clywedol Cymru'r cyfnod. Mae tri rheswm pam yr wyf wedi dewis astudio barddoniaeth beirdd uchelwyr. Yn gyntaf, rheswm ymarferol. Bydd mynychwyr y seminarau hyn yn gwybod wrth gwrs mai yn nhermau ysgrifau gwreiddiol yn y Gymraeg, barddoniaeth yw gwythïen gyfoethocaf yr oesoedd canol diweddar, gyda thua 80 o feirdd a'u gwaith wedi golygu'n arbennig mewn 70 o gyhoeddiadau modern, diolch wrth gwrs i waith arbennig y Ganolfan dros y degawdau diwethaf. Felly mae'r corpws yn fawr, ydy, ond eto mae'n bosib i'w astudio i gyd o fewn tair mlynedd o ymchwil. Yn ail, beirdd oedd haneswyr a newidiadurwyr y cyfnod. Felly, yn ogystal â'r delweddaeth gyfoethog um, a'r ieithwedd ddifur, datgelir sawl agwedd ar gymdeithas Cymru eu cyfnod yn eu gwaith, ac mae hynny'n rhywbeth gwerthfawr wrth geisio canfod rhai atebion i gwestiwn ehangach fy ymchwil, sef sut oedd Cymru yn swnio yn ystod y canrifoedd dan sylw. Ond yn drydydd, does dim dwywaith mai barddoniaeth Gymraeg yw y lle i ddechrau wrth ddod â maes astudiaethau sain i Gymru ganoloesol, oherwydd natur canu caeth. Bron yn ddieithriad, cyfansoddwyd pob llinell o farddoniaeth Gymraeg y cyfnod mewn cynghanedd, sydd, fel y gwyddom, yn fath o farddoni lle mae sain y geiriau yn greiddiol iddo. Felly, os oedd y beirdd ei hun yn gwrando ar ei geiriau a'r byd o'i cwmpas, dylwn ninnau wneud hefyd. Gwrando nid er mwyn clywed ystyr efallai, ond gwrando er mwyn clywed y sain. A dyna fyddwn ni'n ei wneud heddiw, wrth i ni wrando ar sain y Gymraeg ei hunan a gofyn beth oedd yn cael ei ystyried yn Gymraeg da yn ystod yr oesoedd canol. A mae hwn o reidrwydd yn gwestiwn sy'n ymwneud â'r clyw, y sain felly, oherwydd roedd defnydd iaith i'r mwyafrif a oedd yn siarad yr iaith gynhenid, y vernacular, yn unig, yn ddefnydd llafar yn unig. Fyddai ddim felly yn ymhel â materion orgraff fel sillafu cywir neu anghywir, oherwydd mae'r fath gysyniadau yn, yn achronistig braidd. Byddai hi'n ganrifoedd lawer eto nes gweld safoni rheolau sillafu'r Gymraeg. Fel y gwelwn yma yn sylwadau uh, snobyddlyd Humphrey Llwyd, reit o'r ddiwedd fy nghyfnod ymchwil, doedd dim consensws ar sut i sillafu ell, er enghraifft. A dydyn ni eto heb ddatrys y broblem honno gyda, gyda'i enw ef na enw Edward Llwyd yn un arall. Dyma fe'n dweud, we have also a peculiar letter to ourselves, which the ruder sort fashion like LL, but the better learners write with LH. Nawr te. Wel, dar sylw hwn allan o adran fer ar ramadeg uh, y Gymraeg yn llyfr Humphrey Llwyd ar hanes Cymru. A agwedd ar ddyneiddiaeth Gymreig yw'r ddiddordeb hwn, yw'r ddiddordeb hwn mewn uh, gramadeg, lle bu sawl un wrthi yn ceisio rhoi trefn ar yr iaith drwy gyhoeddi gramadegau, uh, canllawiau ynganu, ac, fel mae arddangos o bresennol y llyfrgell cenedlaethol yn dangos, geiriaduron. Ond nid Humphrey na dyneiddwyr oedd y cyntaf i gynhyrchu gramadegau Cymraeg wrth gwrs, gan fod y grŵp o destunau rŷn ni'n ei alw'n ei galw'n y Gramadegau'r Penceiddiaid yn dyddio nôl i'r drydydd ganrif ar ddeg. A dyma fydd yr ail brif gorpws y byddaf yn cyfeirio ato heddiw. Cyfeiriais uchod at, at um, ddau ddyfyniad um, oedd yn ddefnyddiol uh, wrth sôn am uh, Gymraeg da. A chi'n troi at enghreifftiau o Gymraeg y fyddai'n ennyn canmoliaeth gyffelib ac yn mwyn llawn werthorogi'r rhinweddau hynny, byddaf yn doedi am meiliad i drafod beth felly a ystyrir fel nodweddion gwael wrth siarad iaith. A chan mai esiamplau Cymraeg sydd gen i yn yr adran gyntaf hon, mentraf roi'r label Cymraeg Gwael arnynt. A dechreuwn felly gan edrych ar Gymraeg Gwael, oherwydd mewn sawl ffordd cawn ddisgrifiadau mwy manwl o Gymraeg Gwael na Chymraeg Da yng ngwaith y beirdd. Yna, symudwn at Gymraeg Da, gan gychwyn gyda disgrifiadau trosiadol, cyn symud i'n rhai mwy penodol a manwl. A down i derfyn gan droi yn gyflym i gymharu'r Gymraeg boed yn wych neu'n wachul, ag ieithoedd eraill Cymru, yn enwedig um, y Wyddeleg, Lladin a'r Saesneg. Ond yn gyntaf, er mwyn rhoi cyd-destun i sut rydyn ni'n meddwl am safonau iaith a lleferydd, lleferydd yn ystod y cyfnod, eh, rhaid i ni ymgyfarwyddo â dau beth. Yn gyntaf, y pwysigrwydd a roddwyd yn yr Oesoedd Canol ar drefn a rheolaeth sain, sef yr union beth a fyddai'n caniatáu gwahaniaethu rhwng sain a sŵn, ac yn ail, sefyllfa fregus y beirdd wedi diwedd oes y tywysogion ar ddiwedd y drydydd ganrif ar ddeg. Felly, Cyd-destun cyntaf, rheoli sain. Gwyddys ers tro bod agweddau semantig a somatig yn perthyn i'w gilydd, ond hefyd ei bod yn agweddau ar wahân. Yn yr oesoedd canol, credid nad oedd ystyr i sain ar ei phen ei hun, dim ond cario'r ystyr a oedd yn meddwl y siaradwr a wna'r sain, nes i honno daro clust y grandawr, a fyddai yn ei dro yn ceisio deall yr ystyr oedd wedi gwasgu oddi mewn i'r sain. Felly, roedd yr agwedd semantig ar sain yn dipyn mwy pwysig na'r profiad corfforol ohoni. Yn wir, ar ei phen ei hun, pe byddai'r sain yn dod yn fwy pwysig na'r ystyr a gariai, gallai fod yn beryglus, os nad yn bechadurus, wele farn Awstin o Hippo yma. Ac eto, er gwaetha'r perygl, roedd iaith yn anhepgor er mwyn cyfathrebu gyda'n gilydd a chyda Duw, a gair Duw yn gnawd oedd Crist wedi'r cyfan. Felly, sut mae goresgyn y broblem? Roedd rhaid defnyddio iaith, ond roedd rhaid defnyddio iaith yn ofalus. Wel, gofal piau yn de. Rhaid defnyddio iaith yn ofalus er mwyn sicrhau na fyddai'n troi'n sŵn diystyr. Roedd rhaid wrth reolaeth. Dyma felly pam oedd angen siarad yn gywir, a dyma hefyd un o'r resymau pam yr oedd beirdd y siaradwyr mwyaf cywir posib yn haeddu clod. Ac yn hyn o beth, mae, be mae beirdd Cymreig yn enghraifft berffaith o sut mae defnyddio iaith yn ofalus, sut mae rheoli defnydd iaith. Oherwydd mae'r mae pedwar mesur yr hugain oll yn ymwneud â rheoli sain. Pêr Seinedd yw byrdwn rheolau cerdd dafod yn y bôn. A dyma reolau a ddaeth yn fwy cyflawn neu yn fwy llym os hoffech yn ystod y cyfnod dan sylw. Ni fyddai beirdd nad oedd yn ymlymu wrth y rheolau yn derbyn lawer o drugaredd gan eu cyd-feirdd, ac er mwyn cynnal a chadw'r safonau, casglwyd, ehangwyd a chofnodwyd y rheolau hyn yn y drydedd ganrif ar ddeg a thrwy'r canrifoedd dilynol. Canrifoedd pryderus i'r beirdd. A pham felly? Pam y pryder? Wel, dyma ni yn dod at yr ail beth i'w ystyried cyn troi at y farddoniaeth ei hun. Oherwydd, yn ystod yr oesodd canol diweddar, daeth beir Cymru i bryderu fwyfwy am ddyfodol eu crefft. Yn fras, yn ystod hanner cyntaf yr oesoedd canol yng Nghymru, perthyn y beirdd i urdd o grefftwyr, lle byddai'r aelodau mwyaf cymwys, y, y penceirdiaid, yn meddu ar dipyn o bwer cymdeithasol, ail yn unig i'r tywysog mewn sawl achos. Ond, wedi 1282 fel y gwyddom, codwyd braw ar yr urdd gan gwymp y drefn frenhinol yng Nghymru wrth i Lywel ap Gruffydd gael ei ladd gan gychwyn wedyn gorysgyniad Edward y Cyntaf, a ddaeth ar drefn frenhinol Gymreig i ben, ond, yn bwysicach i ni heddiw, a ddaeth ar drefn gyfredol o noddi'r beirdd i ben. Daeth dosbarth newydd o uchelwyr Cymreig i sefyll yn y bwlch, ond ni ddiflannodd y pryder y gallai'r hen ffordd freintiedig o fyw ddod i ben. A pharhaodd y teimlad hwnnw drwy gydol canrifoedd olaf yr Oesoedd Canol. Ofnai'r beirdd y dechnoleg newydd, y bobl newydd a'r seiniau newydd a ddaeth i Gymru gyda dyfodiad Trefn Frenhinol Lloegr a'r datblygiadau trefoli a diwydiannu. Roedd cerdd dafod draddodiadol yn dechrau colli ei lle i glerwriaeth, cerddoriaeth offerynnol a sawl agwedd arall ar ddiwylliant tramor a oedd yn tanseilio, halogi ac, yn y bôn, yn bygwth, safonau uchel barddoniaeth Gymraeg. A dyma ni felly yn cyrraedd sain Cymraeg gwael, gan gofio fy mod yn defnyddio'r term hwnnw um, mewn gwrthgyferbyniad â'r syniad hwnnw o Gymraeg da. Dyma ni felly. Reit. Wel, fel soniais, mae'n debyg mai fel ymateb i'r newid cymdeithasol hwn wedi 28.2 y cofnodwyd gramadeg a'r cynceiddiaid am y tro cyntaf, wel, o leiaf yn, yn rhannol. Mae'r gramadegau yn dilyn patrymau'r gramadegwyr Lladin, yn enwedig y Prisian a Donatus, ond y tro hwn gan feddwl am iaith fel sain ac fel offeryn i'r beirdd. Adran sy'n arbennig o ddoddorol yw'r un tua'r diwedd, um, lle mae rheolau a gwaharddiadau canu caeth yn byw. Yma, down o hyd i drioedd ar yr hyn sy'n cyfaethogi neu'n halogi um, uh, cerddi. Ac yn syth, fe ddawn amlwg fod ynganiad ac adroddiad clir yn hanfodol. Roedd sain barddoniaeth dda yn sain glir ddirwystur a rhwydd oherwydd gwelwn fod y gramadegau yn nodi ymysg y pethau a anhoffa neu a wathridda ddatganiad barddol, yn y llesg, yn anamser neu'n bwl. Dyma waharddiadau sy'n dangos pwysigrwydd rheolaeth wrth ddefnyddio iaith lafa. Roedd, roedd barddoniaeth wael yn cael ei ddisgrifio'n fel anwadal ac yn swnio'n annosbarthus. Gair pwysig sy'n cael ei dosbarth, hynny yw y gallu, gallu rheoli y sain. Ac unwaith y credyd bod iaith rhywun tu hwnt i'w reolaeth, tri yn gyflym o fod yn sain ddynol i fod yn sŵn anynol. A enghraifft enwog o'r math hwn, um, ar Gymraeg gwael, mewn ym, ym, yw yr un a gawn mewn ymryson o'r bedwaredd ganrif ar ddeg rhwng Dafydd ap Gwilym a Griffith Grig. Yma mae Dafydd yn cyhuddo Griffith o len ladrad ac o safonau isel yn ei farddoniaeth. Fel y clywsom, roedd yr ail o'r rhain yn destun pryder a'i ddargynydd, mae'n debyg. Ac er mae ymryson gweddol ysgafn ydy hwn, mae'r pryder hwn am fardd sy'n tanseilio safonau'r beirdd yn bryder difrifol, dwi'n credu. Un o'r prif ffyrdd y cyflwynir Griffith fel un sy'n tanseilio'r safonau yw trwy awgrymu nad oedd yn medru perfformio ei waith ei hun mewn llais clir na di, a di-rwystyr. o bosib oherwydd ei fod yn dioddef o ryw fath o, o nam dweud. Cofiwn yma felly eiriau'r gramadegau am berfformiadau llesg, anamser, pwl ac annosbarthus. Wel, gadewch i ni edrych ar y cyhuddiadau yn fwy manwl. Yn gyntaf, cymerwn enw Griffith, Griffith Grig, hynny yw Griffith a'r llais Crig, hos yn Saesneg ynddo. Ond gall hefyd fod yn air a olygir yn fwy penodol atal dweud o bosib. Mae Dafydd, wrth gwrs, yn mynd ymlaen i chwarae ar enw yma drwy gydol yr ymryson, ac yn wir yn agor yn ymryson um, gyda'r geiriau Griffith, Grig, Wig, Wag, Awen, Grynedig, Boenedig, Ben, cyn ei alw'n dda bataliaeth a crig lyfr bost craig lefau'r beirdd, um, yr gwreiddiol ar y chwyth a'r, um, ar, ar y lleiriad Cymraeg modern ar y dde pan, pan bod angen un. Mae'r ddelweddaeth yn, yn greulon yma, a delweddaeth glywedol sydd yma, cofiwch. Oherwydd mae hwn yn bwynt ychwanegol, rydyn ni'n tueddu meddwl am ddelweddau fel rhywbeth sy'n rhoi rhywbeth ger bron ein llygaid, ie. Ond fy niddordeb i yw'r delweddau sy'n rhoi rhywbeth i'r glist hefyd. Wel, yn y llinell olaf yma, um, gwelwn bod y delweddaeth yn chwarae ar briodweddau atal dweud, hynny yw, ailadrodd rhannau o air drosodd a throsodd. A mewn cyd-destun lle yn ladrata, dyma wna Griffith gyda gwaith beirdd eraill, Uh, Medd Dafydd, o leia, mae'n dwy'n ei gwaith, a'i ailadrodd drosodd a throsodd, ond wrth gwrs, mewn ffurf israddol. Ceir joc uh, debyg yn hwyrach wrth i Ddafydd gymharu Griffith i Rigiar. Grigiar y gerdd yw ef. A dyma aderyn sy'n cynhyrchu sain debyg i ryw lyncu ailadroddus, a dwi'n mynd i fentro chwarae recordiad i chi nawr o sain grigiar, felly dwi'n dwi, dwi, dwi credu falle bod yn, yn, yn grif iawn, felly trowch, trowch y swn i lawr os mae'n rhy grif. Gadewch i ni weld. Nawr Right, so ni'n gweld ambell i we, dwi'n gobeithio bod, bod wedi ei weld. Wedi ei glywed hyd yn oed. Dyna ni, wel dyna sain uh, can yr igiar os mae can di. Wel, gellir dadlau, dadlau fel pan mae Dafydd yn ei wneud, bod y sain hon yn debyg i sain person sy'n siarad ag atal dweud. At hynny, mae'n mae enw'r aderyn yn swnio hefyd fel ei fod yn perthyn i enw Griffith, ie, yeah, Crig Iar. Um, Dydy e ddim, mae'n debyg, y crig hynny yw fel, fel heath sydd yma yn Saesneg, nid crig fel horse, ond mewn cyd-destun clywedol ac yn nwylo bardd fel Dafydd, sy'n caru chwarae ag eiriau, um, fel mae llyfr diweddar Dafydd Johnson yn ei ddangos, uh, mae'n sicr y bydd gwrandawyr wedi sylwi ar y cysylltiad hwn rhwng Griffith Grig a'r crig iar, hynny yw, yr iar ag atal dweud fel petai. A daw'r sain llyncu yma yn ei ôl yn y darlun mwyaf cyflawn eto o leferydd israddol Griffith. Uh, dyna ni, yr ail, yr ail ddyfyniad. Um, yn y cwpled, cic cic, yn nyfed sican, ci brwysg, yn llyncu cyw brân. Wel, dyma enghraifft bryn o onomatopeia Cymraeg canol, uh, lle mae'r cic cic yn cyfleu sain yddfol llyncu, megis glyg glyg yn Saesneg. Wel, os nad yw hynny'n ddigon, mae Dafydd yn troi'r sain yn un anynol drwy ei chymharu â sŵn ci, a sŵn ci meddw at hynny, hynny yw, ci sydd wedi colli pob synwyr o reolaeth feddyliol a chorfforol, a hefyd dyma gi sy'n llwcio a deryn swnllyd, wel, ar ei orau, barddoniaeth israddol sydd yma, dyna di sain iaith Griffith, ond ar ei weithaf, wel, ni wedi clywed y cyfan, Drian. Felly, pan mae, uh, dyma ni, pan mae Dafydd yn dweud fod Griffith yn tanseilio barddoniaeth y byd gyda'i geg, gwyrodd ei ben um, a gerdd y byd um, yw'r yw uh, dyfyniad. Clywn fod y gwyro hwnnw felly yn dod yn gymaint ar sail ei leferydd rhwystredig a'i lenladrad honedig. A chawn enghraifft debyg o'r ganrif nesaf yn ysgrifiad Ieuan ap Rhydderch o'r bardd y prol, gan fod y portread o'r uh, y llwfr geirffrom llafar garw ffraeth hwn hefyd yn targedu cynnwys a pherfformiad ei gerddi. Nid lle yn ladrad yw'r problem, yw'r broblem um, gyda'r cynnwys y tro hwn, mae'n debyg, ond dychan oedd wedi mynd tu hwnt i ffiniau yr hyn oedd yn dderbyniol. Ond o ran y perfformiad, fodd bynnag, yr un yw'r broblem. Nid sain glir ddi-rwystyr barddoniaeth dda sydd yma, ond sain llais cryg eto. Felly, ni warchod safonau, does dim amdani, ond gwneud hwyl am ben y fath farddoniaeth sâl trwy ormodiaeth feirniadol. Ac awn enghraifft agosach fyth at ymryson Dafydd a Gruffydd mewn dychran di-enw yn erbyn bardd sy'n dwyn un enw yn unig, Ieuan. Wel, disgrifir Ieuan hefyd fel un prig, eto o bosib fel cyfeiriad at, uh, at nam dweud o ryw fath, a gwneir hwyl am ben y ffaith ei fod yn siarad yn drwsgl, um, Dyma ni'r dyfyniad gwau ef, crog lef, crig lafar, um, a un arall cranc, crynryw, croglyw, cryglef, a daw onomatopeia yn ei ôl yn y llinell dwp dap a'i glap a'i naper, um, sydd o bosib yn cyfeirio at y teclyn clapio a ddefnyddid i rybuddio pobl fod gwahanglaf yn yr ardal oherwydd ceir cyhuddiadau o'r gwahanglwyf yn ddiweddarach yn y gerdd hefyd. Ac mae'n cyfeiriad hwn at uh, glap hefyd yn ffordd o ddisgrifio tafod rhywun. Uh, gwneud cymeriaethau yn aml rhwng tafod mewn ceg a thafod mewn cloch, yn rhannol oherwydd y posibilrwydd i chwarae ar eiriau. Ac yn wir, mae, mae Eric Salisbury wedi nodi genre bychan o fewn gwaith beirdd yr uchelwyr, lle mae'r bardd yn dwrdio i dafod am siarad heb ei ganiatad na'i rheolaeth – ei hun. Um, mae Llywelyn Abermoel, er enghraifft, yn dymuno i'w dafod aros yn dawel, gan ddweud mwy o rhegen mewn rhagnith am nith fair ni thewi fyth. Aelod fochlaw fi wala yn sôn am ferch dynion da. Ond yn syml iawn, ni thawaf yw ymateb y tafod. Cerddi digri ydy'r rhain ar y cyfan, ac felly ni ddylwn ei darllen yn, yn orddyfrifol. Ond mae'r neges dan yr wyneb yn amlwg, dwi'n credu. Nod y siaradwyr oedd rheoli pob un peth a ddaw allan o'i ceg, a hynny ar bob achlysur. Mae cynhyrchu llif di-baid o eiriau a'r degwn eithaf yr hyn a ddigwyddir os nad oes gennych reolaeth dros eich iaith. Yr eithaf arall yw bod yn dafodrwyn, tawelwch, mudandod llwyr. Nawr, doedd mudandod ddim o hyd yn arwydd o Gymraeg gwael o bell ffordd, mae'n fotif cyffredin mewn marwnadau wrth i alarwyr droi'n fud yn eu tristwch neu wrth ddisgrifio person marw ei hun, yn ywedig wrth alaru beirdd neu unigolion huawdl. Ac mae'n reit ingol, hyd yn oed heddiw, um, i glywed am rywun a oedd yn gwneud bywoliaeth wrth siarad, bellach yn methu yngan gair. Uh, nid hawdd ymadrawdd am myd yw un o hoff um, ddywediadau'r beirdd yn hyn o beth. A nodaf wrth fynd heibio fod y cyswllt hwn rhwng marwolaeth a mudandod yn berthnasol i ail gainc y Mabinogi. Mae'n arwyddocaol ac yn gwneud synwyr llwyr o ran meddylfryd Cymru'r Oesoedd Canol, um, a lle'r clyw oddi mewn iddo, fod y gwyddelod marw sy'n atgyfodi allan o bair y ddydeni yn colli ei gallu i siarad. Mae hyn yn rhyw, rhyw fath o ôl effaith o'i stad marw, dwi'n credu. Ond nôl at y fudandod yn y farddoniaeth. Gall yn sicr fod yn arwydd o ddiffyg rheolaeth dros eich iaith. Roedd, roedd tawelwch anfwriadol yn wendid um, yn un doniol ar y degau, fel yn rho Trystan Rhys ap Dafydd Llwyd oedd geisio canlyn merch. Uh, dywed, a phan ddeithym y bîn bŵl, megis dyn hirt rhyfygol. Ni ddoi o'n pen air gennyf, i chawn lun iawn uh, gan liw nif. Ffraeth yn ei habsen, wenferch, fel ddim pan sonio'n am serch, ac yn ei gwydd ni lwyddau, bara bylîm am berw, bylai! Mae Cymraeg gwael felly yn ymwneud â diffyg rheolaeth, heb allu rheoli sut oeddech yn siarad, anodd iawn fyddai ennyn parch fel person call. Mae yna gweddau hyn a'r Gymraeg gwael i gyd yn ein helpu i ddeall uh, prif bwnc y sgwrs heddiw, sef beth oedd Cymraeg da. Ac mae angen y cymorth hwn arnom, oherwydd mae rhan fwyaf o'r ddisgrifiadau o Gymraeg da yn ddisgrifiadau anelwig neu, neu yn rhai haniaethol a throsiadol. Mae disgrifiadau yn ymwneud ag air, er enghraifft, yn gyffredin. Disgrifiau guto'r glyn iaith ieuan gethyn fel iaith sy'n dod o efesau air wrth ganlyn merch. Air fydd pob gair o'i ddyn. Ac mae geiriau Harri Gruffydd mor hardd nes ei bod yn gorchuddio'r un dynes mewn air wrth iddo ei moli. Roedd gan Hywel ab Ieuan dafod air, um, ac mae eiriaeth bellach wedi troi yn air cyfansawdd fel y, y, y moliant Richard a Pris, um, y mae'r carw marc ei iaith. Mae delweddaeth yn ymwneud â mel, hefyd yn gyffredin. Um, mae lleferydd Sir William Griffith yn fel, er enghraifft, uh, yn ôl Tudur Aled. Mae Tudur Aled ei hun yn canu mel yn ôl Hugh ap Dafydd, canau fel ac gwn i fi'n. Hefyd, disgrifiad sy'n perthyn i fel yw disgrifio iaith yn ber. Um, dyma yw pob gair yn ieithwedd Piers Griffith, mae'n debyg, per yw blaen par a bylynod. Ac mae llais anwylyd uh, Sean a Powell yn, yn ber ac yn air, per yw blas pob parabl air. Ond dydy disgrifiadau fel hyn uh, ddim yn datgelu rhyw lawer am union sain Gymraeg da, nad ydynt. Sut y gallwn ni ddychmygu er enghraifft beth oedd sain iaith ber? Wel, mae disgrifiadau mwy manol a'r hyn sydd gan y gramadegau i'w ddweud yn cynnig ambell ateb. Disgrifiad o'r fath yw'r rhai sy'n ymwneud ag eglurdeb, um, eglurder a ffurdeb. Yn rhyfedd iawn, defnyddir y geiriau hyn i ddisgrifio caneuon adar, ond adar sydd fel arfer yn sefyll am siaradwyr Cymraeg dynol, uh, fel yr adar sydd o gwmpas Dafydd ap Gwilym wrth i ddweud dychmygu fel offeiriaid yn gwynyddu'r offeren. e, ni a glywn mewn gloyw iaith ddatganu nid meddu maith, e, neu eos Sian Griffith a gyflwyned fel mynach a llais clir, bur ei lais, bore laswyr, ber ei hun, bore a hwyr, dyma'r ber eto. Ar yr achlysuron clir hyn, clywn wrth gyferbyniad llwyr a sain Griffith Grig neu ieuan yn yn pwlfacan trwy bob brawddeg yn lle clywn gymalau ystyrlon mewn llais clir. Dyna un ffordd o ddarllen lleferydd clir neu bur o leiaf, ac mae hwn yn cyd-fynd â'r hyn a ddarllenwn yn y gramadegau, gadewch i ni droi atyn nhw. Um, oherwydd uh, ymysg yr hyn sy'n uh, cyd-breinio yn teilyngu neu yn cadarnhau cymal yw uh, anianau ddeall datganiad eglur uh, a thafawd eglur wrth i ddatganu. Darlleniad arall posib o, o eglurder um, yw'r syniad o Gymraeg pur fel Cymraeg sydd heb ei halogi. O, dyma ni, dwi heb symud, dyma ni, dyna oedd y gramadegau. Ond ail ddarlleniad o Gymraeg pur yw Cymraeg sydd heb ei halogi gan unrhyw iaith arall, yn enwedig y Saesneg wrth gwrs, ond dychwelwn at hynny wrth ystyried ymagweddau tuag at ieithoedd ar wahân i'r Gymraeg um, yn y man. Mae'r disgrifiad nesaf o Gymraeg da yn ymwneud â sefyllfaoedd cymdeithasol. Cyweithasaf a thafawd yw Gruffydd gyf fychan, yn ôl Guto'r Glyn, ac mae Guto hefyd yn gofyn, oes ymadrodd nas medrai? Yn yr un modd, roedd gan Dryheuan Brydydd Mawr dafod rhwydd, um, er ei fod yn dewis ei eiriau'n ddoeth, cofiwch. Ffraeth ddafawd, ddetholwawr doeth. A thafod parod, roedd gan William Siôn, parod dy dafod a dawn, pur ffraethloi yw pêr a ffrwythlawn. Beth ydy ystyr hwn, felly? Wel, un o rinweddau'r pobl yma, mae'n debyg, oedd eu bod yn gymdeithasgar, yn ffraith, a chyda meddwl chwyn. Mae'n hawdd siarad â nhw, ac mae o hyd ganddyn nhw'r union air i'r union achlysur. Mae'r gramadegau yn mynnu um, bod yr, yr un cysyniadau yn bwysig, um, un o brif nodweddion lleferydd da a barddoniaeth dda. Clywn am ehidrwydd parabl, meddwl digrif, hyder eofn a huawdlrwydd parabl. Felly mae Cymraeg da yn Gymraeg ffraeth, yn Gymraeg rhugl. Ond mae ystyr deublyg i'r geiriau hyn. Ac mae rhain yn ymwneud â'r ffaith fod siarad yn rhydd yn gêm beryglus. Y rheoli yw'r allwedd fan hyn eto oherwydd ar y naill law, o fod â rheolaeth sicr ar eich iaith, gall siarad yn rhydd olygu bod geiriau'n llifo o'ch teg yn ddi-lyffethair. Ar y llaw arall, heb reolaeth, heb reolaeth, gall siarad rydd olygu nad ydych yn gwneud dim mwy na chwebran. Siarad wast, siarad yn afreolus am ddim byd o werth. A dyma'r ddeoliaeth sydd yn yr allweddeiriau megis ffraeth, rhugl a berw. Gallant fod yn bositif, ond os felly, yn aml mae'n rhaid amodi'r gair fel gwelsom gyda ffraethineb trahaearn yn gynharach, neu yn ysgrifiad um, tudur aled. Ydy e fan hynny? Um, Gwneud chi ni weld, wel, does dim ots, ond mae, mae tudur aled yn dweud berwi bu iaith bur o'i ben. Mae'r gair pur yna'n bwysig, dwi'n credu. Ar adegau felly, Mae gan leferydd rydd gynodiadau iaith sydd wedi colli reolaeth, ac rŷn ni eisoes wedi clywed am sut y byddai siarad iaith heb reolaeth yn cael ei ystyried yn wendid. Mae Adafeirich yn esiampl bellach o'r gwendid hwn. Mae Hywel y Storm yn, yn gwatwar uh, Adaf ar y sail nad yw e'n gwybod pryd i fod yn dawel. Does ganddo ddim synwyr o bryd i gau ei geg ac mae'n gyndyn o barablu barddoniaeth israddol

rhwng yn allu adaf i reoli ei leferydd ac o bosib rhyw fath o anabledd corfforol neu feddyliol oherwydd yn gynharach yn y gerdd disgrifir um, ei oddof dafod. Yr un mor berthasol a phwysig yw'r ffaith fod adaf yn perthyn i'r byd dynesig swnllyd yma. Mae ei enw, adaf eirech, a sawl cyfeiriad ei waith fel tinker yn awgrymu ei fod yn rhyw fath o of neu weithiwr metal A nodaf yma bod sain trefoli Cymru yn aml yn sain anghroesawgar y marddoniaeth beirdd yr uchelwyr. Cymeriad o ryddiaeth Cymraeg sy'n perthyn uh, i'r categori hwn o, wel, dwi'n ni ddim o, o dwpsod parablus, um, yw uh, pwyll, ynddo, pwyll Pendefig Dyfed o gaint gyntaf y Mabinogi. Ac mae enw Pwyll, wrth gwrs, yn eironig iawn yn hynny o beth, gan nad oes dim byd pwyllog am ei leferydd. Mae'n addo'r byd i'r dieithryn sy'n dod i'w dŷ cyn hyd yn oed clywed yr hyn y mae'n gofyn amdano, ac yn arwain wedyn at orfod rhoi ei wraig Rhiannon iddo. Yna, cyn gynted ag y mae'n sylweddoli'r hyn mae wedi ei wneud, mae'n syfrdan llwyr, heb allu dod o hyd i'r un gair i'w gael allan o'r twll y mae ynddo. Mewn cyferbyniad llwyr, wrth gwrs, mae ei wraig Rhiannon yw un o gymeriadau mwyaf hiawdl a chall yr holl stori. A mae'r ddihareb sy'n lled gyffredin wedyn yng, yng nghanu beirdd yr uchelwyr ac sydd i'w canfod yn y trioedd cyfraith ac yn llyfrau damweiniau yn, yn awgrymu pa mor broblematig yw bod mewn sefyllfa awdurdod ond heb reolaeth dros iaith. A dywediad hwnnw, ni roddir gwlad i fyd. Ond mae tawelwch llwyr a mudandod yn wahanol iawn i fater gwybod pryd i siarad a phryd i ymddistewi. A hefyd yn wahanol i siarad yn dawel ac yn araf. Daw hyn yn ni at ddysgrifenwr Gymraeg da sy'n ymddangos ychydig yn rhyfedd i ni heddiw efallai, ond sydd mewn gwirionedd yn hollol ddealladwy o fewn pwysigrwydd trefn a rheolaeth y cyfnod. Dyma'r ansoddair araf. Mewn Cymraeg canol, roedd araf hefyd yn medru golygu tawel, hamddenol neu heddychlon, ac mae'r rhinweddau hyn i'r gwrthwyneb yn llwyr o'r unigolion rydyn ni newydd glywed amdanynt. Ac wrth gofio pwysigrwydd rheoli iaith, down ni ddeall fod siarad yn araf yn gwneud synwyr. Un o'r enghreifftiau gorau a geir o hyn yw ymoliant tawel Lewis Glencothi o Rhys ap Gruffudd. Does dim clychau gorfoleddus yma, dim trwmped, dim pib, dim partio swnllyd, dim ond geiriau ystyrlon a distaw rhys. Er hyn ni ddywaid drwy'r haf yno air ond yn araf. Blasus fydd parabl isel a da a doeth wedi del. Isel a doeth a melus ydyw'r hwn a ddweto Rhys. Allweddau'r arall sy'n ymddangos yma ydy isel. Ac mae isel yn air arall allai'n taro ni'n rhyfedd um, i ganmol iaith neu leferydd rhywun. Um, ond mae'n tro, mae'n mae dod yn aml, dyna chi Sean a Powell yn moli Santes Gatrin, isel byr, barabl Iesyn. A rwy'n tybio fod hwn yn cyfeirio unai at lefel y sain, hynny yw, tawel eto, neu o bosib isel mewn traw. Um, Ond dwi ddim yn siŵr am hwnna. Dwi'n dwi hapus ac yn, ac, yn, ac yn gwahodd unrhyw awgrymiadau oherwydd bydd rhaid i mi edrych yn fwy fanol a ceisio dod i ddeall beth ydy ystyr yr isel yma. Ond byd a fo am hynny, mae'n mae debygol mae'r math hwn ar lefelydd uh, tawel um, a bwriadol um, a olygir uh, pan ddisgrifir lleferydd pobl fel doeth pan glyw'r gynulleidfa am dafod doeth i fel aptudur neu lafar da doeth Siôn ap Rhys. Mae'n bosib iawn mae eu clywed fel siaradwyr araf ac ystyrlon um, a wnaethant. Yn debyg i doeth, mae'r fath beth a iaith gywir, um, eto yn aml mewn cyferbyniad a lleferydd di-drefn, beirdd gwael. Fel y byddwch yn ei disgwyl, dydy ystyr cywir ddim o hyd yn glir, um, ond ar achlysuron eraill, fel yn yr, yn yr ail ddyfyniad, mae'n debyg bod cywir yn golygu'r math o beth a gyfeirir ato yno, sef um, hynny yw cywir yn hermau'r rhamadegau neu'r neu, neu uh, barddoniaeth a, a, a um, rheolau madryddol. A mae'n meddwl am y gramadegau um, yn y modd hwn yn dod yn ni at y nodwedd olaf o Gymraeg da y byddwn ni'n ei ystyried heddiw, sef yr ansoddau'r aml. Eto, dyma ansoddau'r od wrth feddwl am Gymraeg heddiw, hynny yw aml, niferus, mawr, cyson. Beth a olygydd felly pan ddywed y gramadegau fod um, amlder Cymraeg uh, yn un o'r tri pheth a gywir iant gerdd? Um, neu pan ddysgrifia beirdd unigolion sy'n meddu ar aml air da neu geiriau aml fwriau ymleferydd. Wel, benthycwyd y gair o'r Lladin amplus sy'n golygu felly helaeth neu ddigonol. A gan fod eisiau Cymraeg yn ymddangos yn aml yn adrannau'r gramadegau a'r fforddoniaeth wael, A bod disgrifiadau ymwneud â chyfarwyddyd ar gerddoriaeth ac awdurdawd y prydydd yn ymddangos yn yr adrannau ar farddoniaeth dda, a chan bod y gramadegau ei hun i gyd yn ymwneud â gwybodaeth o fedryddiaeth, sef un o brif swyddogaethau'r beirdd, credaf ei bod hi'n deg cymryd bod meddu ar iaith sy'n aml yn golygu meddu ar ddealltwriaeth helaeth o farddoniaeth Gymraeg, neu hyd yn oed ar eirfa Gymraeg helaeth. Felly, hyd y gwelai beidd yr uchelwyr, Cymraeg da oedd Cymraeg dan reolaeth. Roedd siarad Cymraeg da yn golygu rheoli eich llais, cadw trefn ar gyflymder eich dweud, a chadw trefn ar gynnwys yr hyn rydych chi'n ei ddweud. Wel, gyda'r amser sy'n weddill, hoffwn daflu cipolwg cyfrym dros yr ieithoedd eraill sy'n ymddangos ym Marddoniaeth Beirdd yr Uchelwyr. Bydd gwneud hynny ac archwilio ei statws o ran clustiau Cymreig y cyfnod yn helpu roi cyd-destun i'n dealltwriaeth ni o'r modd y gwerthuswyd y Gymraeg yn ddosbarth da neu wael. Neu adael hwn yma am eiliad i chi gael gweld yr y fath o beth dwi'n sôn amdano pan dwi'n meddwl am sain iaith, uh, yn wedi ieithoedd nad ydych yn ei siarad. Wel, dechreuwn ni gyda'r wyddeleg. Um, gyda'r wyddeleg yn er enghraifft, mae'n debyg nad oedd llawer o wahaniaeth os siaredyd yr iaith yn lliaw dylai peidio. Roedd gan y wyddeleg enw gwael, ac felly byddai hi'n cael ei chlywed fel sŵn a flafar doed a ddel. Yn un o beth, rhaid cofio mai prin iawn oedd y rhai a fedrai'r Wyddeleg ymysg y Cymry, ac er bod y Gymraeg a'r Wyddeleg yn perthyn, dydyn nhw ddim yn gyd-dealladwy. Ac felly, byddai'r rhan fwyaf o bobl Cymru yn clywed yr iaith fel sain uh, ddi-iaith, rhyw sain ddynol nad yw'n iaith. Ac mae ysgolheigion astudiaethau sain ac ieithegwyr wedi dangos droion fod y modd y mae ieithoedd tramor nas siaredir gan y gwrandawr yn cael eu clywed yn dibynnu'n helaeth ar ragfarnau'r gwrandawr ac ar fri y siaradwr. Um, drychwch ar yr ymatebion um, ar Hywel Gwynfryn yn siarad Cymraeg ar YouTube. Mae'r uh, sylwadau yn ddiddorol tu hwnt, dwi'n credu. Does dim byd wir yn gynhenid rhamantus, na cherddorol, na chras, na rhyfedd am unrhyw iaith, um, ond gallant oll, gan gynnwys y Gymraeg a'r Wyddeleg, gael ei disgrifio felly. A'r disgrifiad hwnnw yn llwyr ddybynnol ar berthynas cymdeithasol y cyd sgwrswyr. Fel y clywsom um, yn ein trafodaeth ar nam dweud, roedd sŵn yn cael ei gyfeirio at iaith bobl ar y cyrion, er mwyn pwysleisio'r hyn a oedd yn ddieithr neu'n wahanol amdanynt, ac mae'r un yn wir heddiw. Wel, dyna sut mae siaradwyr Gwyddeleg yn ymddangos ym marddoniaeth beirdd yr uchelwyr. Gwyddom fod ystyr dyrmygus tu hwnt i eiriau e, fel, fel gwyddel a gwyddelig e, yn golygu barbaraeth. Ond yr wyddem yn credu ein bod wedi talu digon o sylw i rôl y cysyniad o sain um, yn y labelau, yn y labelu xenophobic hyn. Un o brif gynodiadau y pobl a diwylliant Gwyddeleg yng Nghymru ganoloesol oedd cerddoriaeth offerynnol. Um, fodd bynnag, gall y gerddoriaeth honno yn rhwydd gael ei chlywed fel dim byd mwy na sŵ. Deuoliaeth a all wedyn effeithio ar sut mae popeth arall yn y cerddorion yn swnio hefyd, gan gynnwys eu hiaith, yn enwedig os oeddent yn perfformio ar dir tramor, Cymru, i grŵp arall o ddefanwyr a rhai paranoaidd at hynny, beirdd yr uchelwyr. A Iolo Goch yw'r enghraifft bennaf yn hyn o beth. Mewn dwy gerdd fychan sy'n targedu cymeriadau Gwyddelig, mae Iolo yn gwneud defnydd helaeth o gynodiadau swnllyd Gwyddelod. Yn ei gerddi Herstyn Hogl, sef mam Gwyddel dienw ffuglenol, ac yn ei gerddi Ddyntau, Dychan i'r Gwyddelyn, mae Iolo'n ffocysu ar iaith swnllyd a diffygiol y cymeriad hwn. Targedau'r nodweddion corfforol sy'n rwystro ei leferydd, gwair mab wedi gwyro'r mîn neu'r y, y bar frydlyd, berw a frydlawn. Caiff ei bortreadu fel un gwahanglwyfus, mab i'r diafol, a gyda chlap fel yr unig sain yn ei angladd druan, a clap wrth gwrs yn sain gwbl ddi-iaith. Ac at hynny mae ei iaith yn benodol yn cael ei ddisgrifio fel iaith aswy, hynny yw lletchwith neu trwsgl. Yn bwysicach fyth, caiff ei bortreadu fel clerwr sy'n ceisio tanseilio'r urdd broffesiynol, ac er mai cerdd ddigri ydy hon eto fyth, wedi ei chyfansoddi mewn ciff clir neu ornes barddol mae'n siŵr, Credaf fod yr enllib hwn yn ddadlennol ac yn dweud tipyn am bryderon Iolo o ran dirywiad statws y beirdd yng ngolau twf poblogrwydd adloniant o fathau gwahanol fel canu rhydd a cherddoriaeth offerynnol ac adloniant a ddeillei o du allan i Gymru yn aml. Roedd gan Ladin ar y llaw arall enw gwych. Dyma, wrth gwrs, yr iaith Ewropeaidd par excellence, iaith ysgolheictod, iaith yr eglwys, iaith gwyddoniaeth, a sawl agwedd, agwedd ar y gyfraith hefyd. Ac yn wahanol i'r Wyddeleg, oedd sawl Cymro yn medru'r Lladin a molir y bobl hynny yn aml yn y farddoniaeth, fel, um, fel ffug Solbri yn, yr, yn y dyfyniad cyntaf. Um, A folir gan Dudur Aled fel gŵr llên llwyd gorllanw Lladin. Ac oherwydd fod bron pob Cymro yn oddefol ddwyieithog i ryw raddau o leiaf, hynny yw, byddant yn medru adnabod darnau o'r ffurfwasanaeth, um, efallai. Mae Lladin wedyn yn ymwthio yn aml i mewn i farddoniaeth Gymraeg mewn unedau ieithyddol cyflawn. innau mewn geiriau unigol, neu um, mewn cymalau bychain, uh, fel yng Nghwpled Griffith ap Meredydd, Erglyw fi fy ner uwch ser y sydd, eigro yn saelo, medd Seilm Dafydd. Neu mewn cerddi cyfan sydd ag adrannau dwyieithog helaeth, fel yn awdl ieuer a prydferch i'r forwyn fair sy'n agor, um, Mam Crist Celi, Seren Heli, Luna Seli, Lain y Siliau, Oportere, Nos Habere, Miserere, Moesar Eiriau. Ond o ran sain Lladin, wel dyma'r sain buraf bosib. Mae'r dywediad um, Ladin dilediaeth yn ymddangos yn aml, ac fe disgrifir yn aml yn iaith gyson, um, cyson, felly uh, rheolaidd, ond hefyd persain neu mewn cytcord, um, gyda'r gair yn dod o'r lladin uh, consonus, cyd seinio, gan amlinellu felly'r cysylltiad canoloesol rhwng mathemateg, trefn a cherddoriaeth. Dydy Groeg na Hebraeg um, ddim yn bell tu ôl, um, er nad, yn, nad ydynt yn ymddangos mewn unedau ieithyddol yn y farddoniaeth, mae sawl disgrifiad canmol ieithus ohonynt, um, Er enghraifft, dylunir ebryw yn aml gan y gair llwybraidd, hynny yw, yn dilyn llwybr, yn drefnus, ac rwy'n gobeithio ar fan hyn nad oes angen i ni danlinellu pwysigrwydd y cysylltiad hwnnw. Ond beth am Saesneg? Er y blynyddoedd eh, maith o gyd-fyw ac integreiddio wedi 1282, roedd gwahaniaethau clir yn dal yn medru bodoli rhwng pobl Gymreig a Saesnig. A daw'r gwahaniaeth hwn i'r wyneb yn aml yn y farddoniaeth. Yr hyn sy'n ddiddorol i'n dibenion ni heddiw yw bod y casineb hwn tuag at bobl Saesnig yn aml yn ffocysu ar eu hiaith a sŵn barbaraidd yr iaith honno. Ond ydy'r dirwedd sosioieithyddol ddim yn ddu a gwyn, wrth gwrs. Roedd, roedd pobl yn dechrau byw bywydau hybrid a deuglosig, Roedd yr uchelwyr Cymraeg yn gynyddol yn dod i siarad Saesneg er mwyn ennyn pŵer diwylliannol a gwleidyddol, ac felly roedd y Saesneg yn tyfu i fod yr um, iaith frodorol uwchraddol ym myd masnachol, gweinyddol a chyfreithiol Cymru, ond nid yn y byd barddol. Gallai'r uchelwyr Cymreig fod yn Seisnig yn nhermau gwleidyddol, ond gan barhau i fynegi at gasedd tuag at Loegr yn y farddoniaeth y byddant yn ei noddi, wel er, e, dyma'r cwpled yma gan Guto'r Glyn ar y sgrin. Ac felly parhaodd y Gymraeg i fod yn iaith uwchraddol yn, yn y byd barddol, o leiaf. A credaf fod yr sefyllfa, um, dwi'n ddim un goes i fewn, un goes allan hwn, yn helpu esbonio um, pam bod cerdd i moliant sy'n sôn am ddwyieithrwydd braidd yn sôn am ochr Saesneg y bartneriaeth o gwbl. Pan folir uh, Thomas Vaughan a, a Gwladys, uh, mam William Herbert, am fagu dwyieith ar ei helwydydd, does dim sôn o gwbl am y Saesneg. Dyma deuluoedd Cymreig pwerus gyda chysylltiadau agos â'r Goron yn Lloegr, ac felly roedd yn byw mewn awyrgylch glyweddol Saesneg iawn. Ond nodwn nad oes sôn am yr iaith honno. Yn y dyfyniad cyntaf, e, ar y sgrin, dydy'r pwyslais ddim ar Thomas fel rhyw ieithydd o fri, ond yn hytrach ar ddyn sydd wedi llwyddo i gadw'r Gymraeg yn fyw ac yn iach er gwaetha pwysa, pwysau Saesneg. Ac yn yr ail, molir rhugylder gwladus yn y ddwy iaith ond gyda phwyslais drwm ar yr ochr Gymraeg o bethau. Pan mae Saesneg yn derbyn sylw, yn amlach na pheidio caiff ei phortreadu fel sŵn annynol a barbaraidd. Gwelir, er enghraifft, ddelweddau anifeilaidd yn y cwpled hwn yn Molly a William Herbert. Gwell arglwydd Cymro i'm bro o'm byd, nos Sais yn cyfarth Seisnig hefyd. Neu mae ganddi nodweddion pras iawn, um, fel pan ragwela Lewis Glyn Cothi foddi'r Saesneg wangreg, neu pan dychmyga Dafydd Llwyd y Cymry'n curo'r Saeson, y Saeson garw ei sain. Mae'r canfyddiad negyddol hwn o'r iaith Saesneg yn helpu esbonio agwedd hynod ar farddoniaeth ddwyieithog Gymreig, a dyma fydd fy mhwynt olaf am heddiw. Sef yw y ffaith fod y llond llaw o gerddi sy'n plethu'r Gymraeg, dwi wedi mynd rhy bell, fod y llond llaw o gerddi sy'n plethu'r Gymraeg a'r Saesneg i gyd yn ddoniol tu hwnt. Maen nhw i gyd yn gerddi digri. Dyma, er enghraifft, ger ddychan y Tudur Penllyn i dre'r Fflint. Tref, wrth gwrs, sydd yn agos i Loegr ac yn wir a oedd o dan reolaeth Iarll Caer ar y pryd. Fel pob tref fwrdais yng Nghymru'r Oesoedd Canol diweddar, um, fe'i sefydlwyd gan y goron neu fe atynodd lawer o siaradwyr Saesneg ac felly roedd gan ddiawyrgylch glywedol Saesneg iawn. A dyma mae Tudur yn ei chwarae ag ef yn ei gywydd. lle mae'n ymweld â pharti priodas yn y dref, gan ddisgwyl diddanu'r dorf gyda'i ganu caeth hyfryd, ond does dim diddordeb gan neb yn nhudur druan, ac mae'r dorf yn ei wrthod, mae'n well ganddyn nhw glywed gerddoriaeth pibydd Saesnig. Mae tudur yn gandryll, ac wrth gwyno am y sarhad hwn, a'i fod wedi ei israddio gan ryw amatur dienw, Dyma ymosod ar bob un siaradwr Saesneg a oedd yno, gan ffocysu eto ar eu hiaith. Disgrifio'r bownsar sy'n ei daflu allan fel Sais aneglur, ac yn ei flaen, a yn ei flaen i dargedu'r pibydd a wnaeth ei fwrw i'r cysgodion gan ganolbwyntio ar y, ar y rhygni, syndremi, sŵn drwg, rhwth gael a rhythu golwg. Gwell Fflint fel tref ddwbl gair gwbl gyrgam, gan felly ystyried ei dwyieithrwydd yn wendid barbaoedd. A dyma yw'r cyd-destun, felly, i'r cwpled dwyieithog wrth i'r bownsar daflu Tudur allan a rhwbio'r halen yn y briw gan ei alw ef, y bardd proffesiynol ac nid y cerddor amatur, yn glerwr. Out! Heb yr Sais drais drysor, ni nelom minstrel no more. Dwi ddim eisiau clywed dim byd mwy gan unrhyw glerwr. Wel, pam felly fod hwn a phob enghraifft arall o Saesneg mewn cerdd Gymraeg yn ddoniol? Er bod hiwmor yn aml i'w gael mewn cerddi macaronig, fel rhain, does dim hiwmor o gwbl y perthyn i'r cerddi Cymraeg a Lladin. Wel, credaf fod yr atebion yn ymwneud â'r gwahaniaeth statws rhwng y Gymraeg yn hierarchaeth y byd cymdeithasol go iawn ac yn hierarchaeth y byd barddol. Fel soniais, roedd Saesneg yn tyfu i fod yn iaith o awdurdod, ond roedd hi'n parhau i fod yn israddol i'r Gymraeg ym myd y beirdd. Ac felly, yr eiliad y mae'n tresmasu mewn i'r byd hwnnw, mae'n colli ei hawdurdod, a dyma gyfle unigryw felly i wneud hwyl am ei phen. Yma, clywn Saesneg fel iaith ddi-drefn, afreolus, ac felly ddi-synwyr. Ac wrth gwrs, mae'r sefyllfa anghytbwys o fydd y siaradwyr Cymraeg sy'n gwrando yn chwyddo i balchder ieithyddol, yn ywedig y rai dwyieithog sy'n deall y cyfan. Ond ar gweitha'r hiwmor, mae'r un hen bryder yma eto fyth, y pryder am ddyfodol proffesiwn y beirdd. Er bod y gynulleidfa'n chwerthin ar ben y cerddor Seisnig, fel y gwnaethant ar ben y Gwyddelyn, uh, neu'r Cymry a llyferydd trafferthus, dyma'r union sefyllfa y byddai'r beirdd Cymreig yn poeni amdani. Math o'r adloniant nad yw'n ganu caeth, ac nad yw'n Gymraeg hyd yn oed, yn dod yn fwyfwy poblogaidd ymysg cynulleidfaoedd Cymreig. Yr un reswm sydd y tu ôl i ymateb candryll Tudur Penllyn i'r sain boblogaidd hon, ag sydd y tu ôl i'r ymateb blaenorol candryll i siaradwyr Cymraeg gwael, fel y clywsom ynghynt. Roedd sain Cymraeg gwael, sain barddoniaeth wael, a sain adloniant newydd o dramor i gyd yn bygwth bywoliaeth y beirdd, yr uchelwyr. Bywoliaeth a oedd yn hollol ddibynnol ar safonau uchel o Gymraeg da. Mae safonau'r Gymraeg yn parhau i fod yn bwnc llosg, yn enwedig wrth i ni geisio cynyddu'r nifer o siaradwyr heddiw. Wrth wneud hynny, mae cwestiynau newydd yn codi am safon y Gymraeg, Cymraeg sy'n ramadegol gywir, defnyddio Saesneg, amrywio ynganiad a goslef fel y clywsom yn y papur wythnos diwethaf. Ac wrth gwrs, y prif wahaniaeth rhwng cyfnod fy ymchwil innau a heddiw, cwestiynau am wneud â gwerthuso Cymraeg ysgrifenedig. Wel, gobeithiof he heddiw fy mod wedi dangos nad yw pryder am safonau'r Gymraeg yn beth newydd, ond mae'r cwestiynau a'r atebion yn medru amrywio'n sylweddol dros y blynyddoedd. Yn yr oesoedd canol diweddar, sain y Gymraeg oedd yn pennu p'un a oedd yn Gymraeg da ai peidio. Heddiw, er bod sawl barn bosib ar yr hyn sy'n gwneud Cymraeg pur, cywir a phersain, a sawl barn ar bwysigrwydd y fath gysyniadau, ym marn beirdd yr uchelwyr yng nghanrifoedd olaf yr Oesoedd Canol, doedd dim lle am amheuaeth o'r fath. Roedd eu bywoliaeth yn dibynnu ar gonsensws ynghylch eu gallu i reoli'r Gymraeg a chreu sain Cymraeg da. Diolch yn fawr iawn am wrando.